Бик күп кешеләргә, бик күп гаиләләргә Аллаһы Тәгаләнең сынавы килде. Һәм сынау килгәч, кеше сорау белән килә. Хәзрәт, берәр нинди юл күрсәтмәссез микән? Берәр дога укыта алмассыз микән? Укый алмассыз микән? Авырлык бетсен, авырлыклар китсен. Әйе, авырлыкларның нәтиҗәсе бетсә иде. Аллаһы Тәгалә Коръәндә, Бакара сүрәсендә әйтә, Әй бәндәләр, иман китерүчеләр, белегез шуны, һичшиксез һәрберегезне сынармын, дип Аллаһы Тәгалә әйтә. Һәм сынау һәрбер кешегә махсус булачак. Кемгәдер факыйрьлек белән, кемгәдер байлык белән, кемгәдер авырту белән, кемгәдер сау-сәламәт булуы белән, кемгәдер дәрәҗә бирүе белән, кемгәдер киресенчә түбән дәрәҗәгә төшерүе белән Аллаһ Тәгалә тикшерә, сыный. Һәм һәрбер сынау Ул Аллаһы Тәгаләдән бер дәрес. Ул дәресне ничек кабул итербез микән? Без кеше булып кала алырбыз микән? Яки масаеп, яки киресенчә бөтенесен гаепләп, шикаять белдерербез микән? Аллаһы Тәгалә шуны сыный, тикшерә. Һәм сынау килгәндә, Берәр афәт булганда, берәр якыныңны югалткан мизгелдә Аллаһ Тәгалә әйтә, әй бәндәләр, ул сынау килгәч, иң беренчедән таянычыгыз булсын Аллаһ Тәгалә. Сабырлык белән шушы сынауны Кабул итеп, аяк астында калыгыз. Ягъни Аллаһ Тәгалә Коръәндә, Бәкара сүрәсендә шулай ук искә ала, әгәр дә сезне аяктан җыга торган берәр проблем, берәр авырту, сырхау, югалту килеп чыкса, һәм сез таяныч булган, терәк булып торган, сезгә ярдәм биреп торган Кешене, әйберне таба алмасагыз, Аллаһы Тәгалә иң беренчедән әйтә, Беренчедән сабыр булыгыз. Килде икән, белегез, Аллаһы Тәгаләдән ул. Ул бер дәрес, әйе, менә каләм. Агачтан ясалган каләм. Нинди генә яхшы булсын, җайлы, уңайлы булсын, әгәр дә озак иттереп без аның белән куллансак, ул әкрен-әкрен аның очлыгы бетә. Аның белән язуы, куллануыбыз, әйе, әкертен-әкертен кими башлый. Вакыт узгач, без аны очлый башлыйбыз. Әйе, каләмгә уңайсыз, авырту, югалту булып Кабул ителә. Әмма дә ләкин шушы очлаганнан сон ул каләм тагын да нәзегрәк, тагын да кыйммәтрәк, тагын да дәрәҗәлерәк була торган, нәзегрәк яза торган каләмнәрдән булыр һәм анын дәрәҗәсе арта. Кеше дә вакыт узуы белән кайвакыт, әйе, Аллаһы Тәгаләдән ерагая һәм Аллаһы Тәгалә сынаулар җибәреп, Кешене члаган кебек Аллаһы Тәгалә сыный, тәрбияли, тагын да яхшырайта. Һәм Аллаһы Тәгалә әйтә, икенче таянычыгыз булсын, авырлык килгәндә, ул да инде намазга, гыйбадәткә. Намаз дип әйткәндә, бүгенге көн галимнәр исбатлаганнар. Төрле-төрле диндә булган кешеләрне җыеп, һәрберсенә ихлас күңелдән дога кылыгыз дип, аларга вазыйфа биргәннәр. Һәрберсе чын күңеле белән дога кылган вакытта бер нәтиҗәгә киләләр, һәрбер кеше Ихлас күңелдән догада булган вакытта анын баш миендә бер өлеше сүнеп, дөньяда булган мәшәкатьләрдән арына, булган проблеманы оныта, хәзерге мизгелдә Аллаһы Тәгалә алдында гына дип күңелдә кала һәм бөтен авыртуларны хәтта тән сизүе дә кими дип килә. Һәм шушы очракта Кешенең перезагрузка килеп чыга. Яңарту, яңару, яңа фикерләр шушы проблемадан, авыртудан, тормышта булган киртәдән ничек узу икәнлеген Аллаһы Тәгалә юлларын күрсәтә башлый. Һәм Аллаһы Тәгалә Коръәндә тагын бер шатлыклы хәбәр безгә әйтә. Әй бәндәләр, әгәр дә сынаулар килсәләр сезгә, Белегез шуны, һәрбер бер сынаудан сон бик күп җиңелекләр килер. Шатлык сөенечләр белән Аллаһы Тәгалә сезгә нәтиҗәсен бирер ул сынауны узуыгыз белән. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә тормышыбызда җибәргән сынауларга карата сабыр булып, гыйбадәттә, изгелектә Аллаһы Тәгаләгә ялварып, Ярдәм сорап, иманлы килеш шушы сынауларны узуын насыйп әйләсен һәм шушы сынауларга да хәтта рәхмәтле булып, Аллаһы Тәгаләдән килгән дәрескә разый булган хәлдә Аллаһы Тәгаләгә шөкерана кылучылардан булуын насыйп әйләсен. Әссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү.